Anto bwana an asechandora. Mhm. But gima ang'eyo ni samoro time wa ema podi. Bwana koso gigwa nomi ng'ato. Nyalo bedo. Koso Nyasaye nomiyo ng'ato gigwa. Samoro- Ng'eni piny ni be ji chal. Chieng' moro ibiro po kiramo gi ng'at machal kodi. Irado kodi. Irado kodi. kiwuotho kanyo tipenji ng'ato achandra malich kama nang'o ya To kare an ko asera odaga kod akachandra omera kanye. piny mwalo kum- kuda ora kuda but jama na narukogo nang'iso ni mano ok nyal bedo an ng'eni dhano Niti- chal Nitiyo tich mane? adong' na waginega dong' kama waginega cha koro ikia tijino to ema ji tiyo titiyo tijino ka ji pondo Koro bed serious. Very serious. Iwin, Think twice. Abeli serious. Koro wawachi gima important. Kululu lakini yani gima important mwanya lo discuss sana. Bwana kora wachambua mo my tech. Atek. In gi remo? An gi remo. But kuruti ngene ngata hapo kwa chambua mo mabani yembo mane ngama ne ndike. Eh, bwana gozo panja piny no ne onge kata gi. Ngene mo ma ojogo kuyo kata diet. Mo ma onge diet. Mo ma onge diet. Kendo mane gima ero ko chando kabisa. Inyiso ngisa ji ni ne nitie arus moro. Kia nang'o, bwana muma ya tok giwe dad. Ka koro maja ne gin gi ap, uh, pineapple. Ah. Ma ng'ane ne chamni. Ah, ni ng'owu. E ng'owu. Jogo lika muma ni Iwinjo? ka- kane Yesu gero denyo gi jopuonjrene to ne gikalo to ne gineno ka ng'owu nochiek miwuoro. Iriambo. Eka ne gidonjo giidho ng'owu

Ma ng'ama lij manade ni ng'ama nigi form ni an koro ni kurutu in koro sani ilokori ni kamoro amora mwawuothe to nyiri luwowa mana an to ane kaka ni ofuku to agolo seche madwa ni mondo awuothgi Judas Judas chal ni nogo gi joka deal Mm. ni ni, ni joka biro miyega percentage moro mar profit ma Yesu kelo every month. to yesu ne ng'ama tek nokonya dhi nyiso jawani bana hata dwa ndhogi eh. bana ok nya yiene lakini iti rieka bwana kurudu kwani haya na kama merieka kama yetu wite ningine ngama rieka na ngobede ngama ono mawie tubu mkama but ito kende rieka tu wi ntie kaka wi no chwe but in bright winjo in ka bright eh. kurudu eh. to jomoko makasre ni ni ni ni jo jisa ni yuagareza na zanani Eh, ripiny Yo, eh. tek. Eh, bwana wacho ni piny tek omera ni koro ni- Giselamo Nyasaye mondo omigie mtoka. ni to pok one Nyaka nyiri moko ni ni kinyiso kata kamoro minya wuothe kar mbao nodware peng. nodware peng eh, sana sana nyako mineno dude mana ng'isi Kendo kionge mtoka ting'e ni Ni to nyak- koro nyiri ok ok odwari. dwari. To koro ndalo nyith jo-Israel Ee, ka koro jo-Israel nowuotho higni piero ang'wen. Nyithi Yesu ma Yesu Nyithi ohero. Yesu ma Yesu ohero. To ne nitie nyaka jodongo egi mosechopo 70 ma pok onyiewo kata ndiga. Unutho, unutho e yo kapok uchopo. Utho tinyiso ng'at ga- watni moro ni bwana, kuchopo Jerusalem to inema kora, ibi madh konga, ibi cham giga, ibi kend jaoda, kiyude kanyo ero tikende. nikech kacha ne ji bona jo ji wuotho 40 years 40 eh, years yesu giri be mara ito ga ating'e ni polo to ni to ni donkeys ni nitie to ni to di ji okasore sani ni ng'ato okasore ni ni ni ni eno dwa give up idwa give up mane ka yesu nochako tij wuon gi to ko nyasaye no eh, igni pidete gadi gadi Yung mano nga maduong. It, it ja 25. Ti wajo ni se luso. Ni se luso. Se give up. Gata mano ani. At 35 yesu podi chimo ma ya odgi. Ka koro ayie lal to nolal, mano to chir maber. Yesu ing'e nolal gi 12 years. But odagi dar odgi for nyaka 33 koro kochako ministry. Yesu nolal. Yesu nolal. Dong na 12 years mano dhi e temple. Oh. Ni eh, yani ne oringo dong ing'e Kama no- kitugo e simu ni. kama temple nodhi na. owuoyo gi jodongo Kanyo. Ka- Dong-

emomiyo an arwako negiga ogudu an ing'eno ka an ga gi wiya nono kana sama wuoyo gi ji donge ineno ka temoga matek kata ka wuoyo gi ji tarwako gimoro ok inyal be wuoyo gi ji gi wiyi nono in iwalo walo mina ni walogo no tiparo ni e onyulo eh kidi mane koro daudi ne gogo goliath kidi eh. mane daudi onego go goliath koro wawuonde ni daudi oseba abiriyo odong' achiel eh. to jo-israel be pake ni daudi go daudi go godaudi go daudi be rundo nikech ong'ega onego eh, en nyathi wuon ok onyaga babe yumo miste mm. mowinyo mowinyo to kobayo mm. to goliath odhi omiso mera mano nego jo-israel to muma dowacho nang'o mano muma dowacho eh, to mano muma dowacho ang'o kendo ang'e ni muma okuopi muma okuoga e gik moko adier kanyo to bere matek eh kanyo to dine bere matek omera muma de koro kuotho ma yo ah ing'e ni kata muma joma ne ndike ne dikore mm. eh idikruok Ineno kata gima ne timore Sodom gi Gomora. Mm. Gima ne timore Sodom. Gi- Kawuono gi- gino ne mito me. Gimane? Ebe ne en richo ma mito. Gimane? Gik mogolo agola teko ma Nyasaye malo mira ma Nyasaye wacho ni no. Binge gik ma ne otimore kanyo jokoro joma ne ndiko Mm. ne ndikore. Kech nitie gik minyalo ndik e muma gi mok ndiki. Mm. Inyalo yudo kata ni Sodom ka ji nochiew, ne ji osemer chuth. Uchiew net, umadho yath, usemadho yath. to ubedo kate ka gi nyiri mani du Koro en to gin whisky- misunge whisky gi eh, wine, eh, whisky. whisky gi wine to wacho weche maricho ineno To gi beer kuwa mang'eny. kanyo to unyalo kata dho timera Tu tu e mera. timera Ti niluonge ni hera. Eh, to timera. yani koro e muma yani mano dhok mar muma Eh wala iwinjo ga fan. Ero gi yie. Kweli ni gimoro. Eh. Iwinjo. Omera. ani ing'e ni nodong' adong'a mathin tabedo jagine

Oyo no mari me me me aga nyero. Yo gi na to podari ek do. I bi mora ga. Kata ni na riya ga batu bi ya don ti kaka. Ani ni ji paro ga na riya ga ju bi ya donge. Kata na nge ga ni riya ki chon. Ati gino yani e chondo ji ne paro kamano. To sani. Anta dem. Yo ng'iyo kodi. Yo ng'iyo kodi. Bende ji nyalo ng'iyo kodi. Ji nyalo ng'iyo kodi ng'iyo moro nyulo. Bwana nitie ng'iyo moro ma hapana. Nitie ng'iyo moro kare isenene. Nyaka ng'ama nu nyaka ng'ama nu luori ng'iyo ng'iyo kodi design moro. Bwana ng'ama nu luori maber ma kata ka nikalo to mi luor. Koro bwana ni koro chaku chaku ng'iyo godo ng'iyo moro midegi penye ni ma to koro ang'o ni adier. An ng'e ni gino to rach na.

ng'ato to nyalo wuoyo to wacho ni ng'at ma boring ma en aole gima timore Mm, miyo ji nywero yot mm. nikech eh, itemo pimo wija ni jogo chalo jonekni itemo pimo wigi Eh. to giseng'eyo Eh. ni dwa pimo wi Wigi. koro ginyiero fupino Mane- mane- mane gima ji nyieroga Eh, ni mane gima Kendo jogo